גלייך נאך די חטא עץ הדעת שטייט אין פסוק ותפקחנה עיני שניהם, ס'האבן זיך אויפגעמאכט די אויגן פון אדם וחוה. פרעגט די פנים יפות א געוואלדיגע קשיא, וואס איז די פשט אז א מענטש איז א חוטא נזכר, זיי האבן געזינדיגט און זיי האבן פארדינט, ביז אהין זענען זייערע אויגן געווען פארמאכט, און יעצט ותפול קחנו עיני שניים, יעצט האבן זיי זוכה געווען אז זיי האבן אנגעהויבן צו זען? זאגט די פנים יפות א מורא'דיגע יסוד, אז יעדער איינער האט צוויי פאר אויגן, איין סעט אויגן זענען עיניים גשמיים פיזיקל אויגן, און די אנדערע סעטע אויגן איז עיניים רוחניים. זאגט די עיניים רוחניים קענען זעהן מסוף העולם ועד סופו, ס'האט נישט קיין עק, ס'האט נישט קיין גרעניץ, מ'קען זעהן. עיניים גשמיים זענען באגרעניצט, מ'קען נאר זעהן וואס ליגט פאר אונז, ווי ווייט קען שוין א מענטש זעהן? זאגט ער פאר די חטא עץ הדעת האבן אדם וחוה געהאט, עיניים רחניים, זיי האבן געקענט זעהן ווי זיי האבן נאר געוואלט מסוף העולם ועד סופו, אבער נאך די חטא עץ הדעת וכי תאווה היא לעיניים, זענען נאכגעגאנגען די תאוות פון די אויגן, האבן זיך פארמאכט די עיניים רחניים, און זיך אויפגעמאכט די עיניים גשמיים, און דאס איז א שטראף, דאס איז נישט קיין באלוין, דאס איז לא עליני, זיי האבן פארמאכט, זיי האבן פארלוירן דעם ראי' וואס זיי האבן געקענט זעהן מסוף העולם ועד סופו. יעדער איינער פון אונז וויל האבן די עיניים רוחניים, אפילו צדיקים פון אונזער דור, פון די לעצטע דור, די רימניצער, מען הערט מעשות, זיי האבן געקענט זען פון איין עק וועלט ביזן צווייטן, יעדער איינער וויל וויסן וואו געפינט זיך די רפואה, וואס קען מען טון כדי צו האבן א רפואה פאר א חולה, מיט עיניים רוחניים קען מען דאס זען, עיניים גשמיים קען מען דאס נישט זען. וועלכע שידוך? ווי געפין איך דעם שידוך פאר מיין זוהן פאר מיין טאכטער פאר א נאנטער חבר וואס ער מוטשעט זיך ווייטער אין עניים גשמיים קען ער דאס נישט זעהן אבער אין עניים רוחניים די רבונו של עולם פאר מאכט אויף די אויגן קען ער דאס זעהן מיין יונגל מוטשעט זיך אין חדר אין ישיבה איך ער דארף מיין ישועה. ווי די ישיעה עיניים רחמים קענען דאס זעהן, איך וויל טרעפן א טעם, איך וויל געפינען דעם טעם המסיקת אין תורה, עיניים רחמים קענען דאס זעהן, עיניים גשמיים קענען דאס נישט זעהן, וואס מער מען פארמאכט די עיניים גשמיים זאגט די פנים יפות, אלץ מער מאכט זיך אויף די עיניים רחניים, א איד האט א נסיון, ער פארמאכט די אויגן אויף א מינוט, עפענען זיך אויף עיניים רחניים און ער האט געוואלדיגע סייעתא דשמיא וואס ער קען זעהן אלע אנדערע פלעצער, מען האט זיך גארנישט גערישט פארדעם, דער רבונו של עולם מאכט אלעס אויף, יעצט קומט די יום טוב פון לג בעומר, דער א ס האט געזאגט לג בעומר איז גל גל עיני והביטו נפלאות מתורותיך, דער רבונו של עולם מאכט אויף די אויגן מען זאל קענען זען, מען זעט רבי שמעון מיט רבי אלעזר האבן געהאט אזעלכע הייליגע אויגן, רבי שמעון מיט זיינע אויגן האט געקענט הרג'נען, רבי אלעזר מיט זיין אויגן בליק האט געקענט צוריק מחיה זיין, געבן חיות פאר א מענטש, פארוואס זיי זענען געווען פארמאכט אין א מערה, זיי האבן ערגעץ נישט ארויסגעקוקט נאר געזען עניים רוחניים נאר תורה קדושה, פון דעם קומט א געוואלדיגע כח, און למעשה דער כח ליגט ביי אונז אלע, מען קען אריינטאפן אין זיין כוחות אין די הייליגע עיניים, און האבן די די אויגן, פארמאכן די אויגן, נישט קוקן ווי מען דארף נישט, און דורכדעם וועלן זיך אויפמאכן.